mmerɛ a yɛde n'asɛm a ɛyɛ asɛm korogyen ɛma wo yi no nyame ɛmfa nsakyerɛeɛ ɛmmra w'abrabɔ mu ɔma foforɔ yɛ ɛmmra w'abrabɔ mu ɔne wo nhyia na wɔyɛ watu n'asɛm mu tumi no ɛnyi wo mfiri nea wosuro mu n'asɛm mu tumi no ɛmpagya wo mfiri bɔne biara wowɔ mu na ɔmfa wo ma kristo no nea ɛnkyɛ na ɔbɛda n'anim onyam ɛtɔ so mmienu adi no wɔnyɛ wo kyɛfa sesei ɛne daa amen adɔfo no mu yɛne mo ahyia ɛnɛ da yi a na yɛne mo bɛkyɛ asɛm a ɛyɛ nkwa agye asɛm no asɛm a de nsakyerɛeɛ ɛba nnipa abrabɔ mu asɛm a ɛma ɔdebɔnyɛni sakyera n'adwene ma ne ka sɛ nea meyɛ no menyɛ biom asɛm a ɛtumi ma odwamanbɔni ɛsakyera n'adwene nti dabi a mɛka sɛ wiase yi no aduro bi ani hɔ a ɛtumi ma nnipa a wawe nsa boro na watɔ mu ntentan ɛsakyera gye sɛ onyankopɔn asɛm nkotoo nyankopɔn asɛm nko ara na ɛtumi ma ɔkɔyɛ nsani ka sɛ afei deɛ mennom nsa biemu ɔno no asɛm nko ara na ɛtumi ma odwamanbɔni a aka ne onipa bi te sɛ me nam nso mu wɔ mu bie Otumi ka sɛ, Ɛnnɛ da yi deɛ, magyae adwamammɔ. N'asɛm na etumi ma anrɔba etumi de ne tuo na sekan egu fam. Ɛka sɛ, Korɔnobɔ, memmɔ biem. Saa asɛm no na ɛnnɛ yɛde ɛtoa wo. Enti baabi a wobɛhwɛ yɛn afiri, baabi a wobɛtie yɛn afiri, baabi a wobɛte yɛn nka firi biara no, yɛde asɛm a ɛyɛ nkwagye asɛm rema wo. na sesei me ne wo adwendwen na yɛhyɛ aseɛ ne yɛsusu a wiase yi abɛtɔ bɔne ntentan mu eti nipa nyinaa bɛhunu sɛ bɔne a adokoro wiase yi ɛyɛ normal eti sesei no obi yɛ bɔne a wɔnsuro ɔmfɛre nipa si ne bo na nea ɛyɛ a na medwene ho a mente aseɛ ne sɛ Nnipa atumi adapte strategy bi anaa wɔde philosophy bi aba a yɛse yɛfrɛ no sɛ human rights nti every every human on this earth now know his or her right nti Sɛ woreka asɛmpa yi na woka bɔne ho asɛm kyerɛ nnipa a, nea wɔka ne sɛ, Menim me right. By ɛnɛ da yi, mebisa wo sɛ, sɛ wonim wo right a, ɛnneɛ na Onyankopɔn nso a wɔbɔɔ woɔ, ebia na wode wonnye nni sɛ Onyankopɔn na ɛbɔɔ woɔ. But me deɛ, meka kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn na ɛbɔɔ woɔ. Wɔn a wɔbɔɔ soro ne asase no, mebisa wo sɛ ɔno ne right wɔ he? Wiase yi a yɛwɔ mu yi, meka kyerɛ wo sɛ yɛntena hɔ daa nkosi sɛnea Hebrewfoɔ nwoma no ɛti nkron nkyekyɛm aduonu nson no Hebrews chapter 9 verse 27 ka no wɔ se ɛtwa sɛ onipa wu prɛko pɛ na owuo akyire no atemmuo wɔ hɔ ɛti bɔne a yɛdi akyire na yɛdi akyire na gyidifoɔ yɛde yɛn ho awura mu yɛn a yɛfrɛ ho kristofoɔ yɛn nso yɛdi akyire yi no brɔda sista meka kyerɛ wo sɛ yɛansakyerɛ a yɛn ho ne yɛansakyerɛ a yɛadwene a yɛwu a mprempren hɔ ne amono mu hɔ no a atemmuo da hɔ ma yɛn ɛtwa nyɛ bebree nti ama bɔne a yɛte mu wiase yi nti ama nyame anim nyama bɔ yɛn wiase nyinaa nyame anim nyama bɔ yɛn nea ɛnsɛ ne nea ɛmfata ɛna ɛba wiase so ɛnkyɛ yɛ bi ahwɛ deɛ ɛsii wiase a ɛnkɔ yɛ mpo Covid 19 a ɛyɛ coronavirus dɔkoro wiase. Afei wiase nyina nsu afiri Onyankopɔn. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn anim onyam abɔ yie nti, bɔne a yɛde ayɛ yɛn ataade ahyɛ, yɛde ayɛ yɛn aduane a yɛdi nti, Nyame anim onyam abɔ yɛn. Nti ama nneɛma bi a ɛnsɛ mfata no ɛba wiase so. Onyankopɔn wɔhu ne mma mmɔbɔ na wɔntwe wiase mfiri bɔne mu. Titiriw agyidifo a yɛagye Kristo adi a yedi n'akyi no, wɔntwe yɛn mfiri bɔne mu. Na me ne wo besusuw nsɛm bi ho na yɛakenkan nsɛm bi afiri twerɛ no mu, na woate nneɛma bi ase, na woahunu sɛ wiase yi no, bɔne do koro yi wiase yi ne Nyankopɔn mma a Nyame animuonyam paa di Nyame animuonyam ɛbɛbɔ yɛn. Enti mɛma ɔkenkanfoɔ no akenkan na yɛawura Nyankopɔn asɛm no mu. ɛti yɛbɛkenka wɔ romanfoɔ homa no ti mmiɛnsa nkyɛmu aduonu mmiɛnsa no romans chapter 3 verse 23 ne yɛnhwɛ deɛ romanfoɔ homa no na onyankopɔn asɛm ɛka bible nkasa roman chapter number 3 verse 23 mm -hmm. romafo asɛmpa na romafo nwoma no ti mmiɛnsa kyɛ mu aduonu mmiɛnsa ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne wɔn nyinaa wɔn nyinaa ɛnyɛ nnipa baako o but wiase nyinaa yɛ bɔne wiase nyinaa ɛfiri mpanyinfoɔ so bɛsi mmofra so aman mpanyinfoɔ ɛmu ministers ɛmu mps Asɛmmenemɛn kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ bɔne. Hmm. Ɛno nti deɛn? Na Nyankopɔn animuonyam abɔ wɔn. Ama Nyankopɔn animuonyam abɔ yɛn. Onyankopɔn animuonyam paa abɔ yɛn. Sɛdeɛ Onyankopɔn bɔ yɛn sɛ ne su ne ne ban so de wɔn no Nyankopɔn animuonyam hyɛ yɛn sɛ atadeɛ no, anka wɔn nipa animuonyam ɛyɛ sononko no. Bɔne nti ama animuonyam no apa. animonyam no ahohoro animonyam no apepa ama saa animonyam yɛ nyame animonyam no abɛbɔ yɛn ɛti saa bɔne ne nti no saa mmere yi no ogyidi ni a wagye kristo adi ɛte nyankopɔn ɛnan ase wɔdifɛnde bɔne a ɛyɛ nwanwa because animonyam no abɔ no animonyam no yɛ kristo N'animuonyam no a wɔde hyɛ yɛn sɛ atadeɛ no, abɔ no. Enti animuonyam no bɔ onipa no. Afei onipa yɛ na nneɛma biara, ɔyɛ ne nneɛma biara biara. Because animuonyam na yɛ nyame animuonyam na ɛhyɛ yɛn a ɛma yɛte nka sɛ Onyankopɔn te yɛn mu no, yɛde bɔne ama animuonyam no afiri yɛn so. Enti ɛma animuonyam no abɔ yɛn. Enti twerɛ ne sɛ na animuonyam no bɔ Adam ne Eve ɛberɛ a wɔyɛɛ bɔne wɔ Eden turo mu no. Onyankopɔn pamoo wɔn. Enti adɔfo no, meka kyerɛ wo sɛ ɛnnɛ da yi wode bɔne ayɛ w'aduane a woredi a, hwɛ animuonyam bi yɛ Nyame animuonyam yɛbɛbɔ wo. Na animuonyam no bɔ wo a, baabi a wobɛduru biara yɛmbu wo. Animuonyam no bɔ wo a, woka asɛm no a ɛyɛ nokorɛ mpo a yɛnnye ntom. Animuonyam bɔ wo a, eh, yɛbu animtia. Animuonyam no bɔ wo a, wodeɛ woasua nwoma kɔduru sɛn, yɛbɛbu animtia. Because Onyame animuonyam no ɛnni wo so. Enti wo deɛ yɛnhwɛ yɛn nuanom yi a wɔse ɛyɛ wɔn right sɛ wɔtumi ne bɛrima ne bɛrima ɛda no. Saa nkurɔfoɔ no, bisa wo ho sɛ, wohu wɔn a, wo a wogye Kristo di, wo a wonim Onyankopɔn asɛm no, ɛdeɛ na wohu no? Wohu sɛ animuonyam no abɔ no nti no, ebuo a ɛdi buo deɛ, ebi nni ne ho. Anwummerɛ Nyankopɔn ɔhu yɛn mmɔbɔ. na ɔmfa n'adwene nka yɛn ɔmfa eh, ne nsa nka yɛn adwene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asesa yɛn ho me sɛ animonyam no nka akyire sɛ yɛnya ne nya adwensakyera a animonyam bɛbɛsan ba yɛn so nti roman chapter 3 verse 23 no wɔ se onyankopɔn animonyam abɔ yɛn animonyam no abɔ yɛn ɛsiane bɔne nti wiase nyinaa yɛ bɔne na bɔne dokore yɛn Yɛfa bɔne nɔɔma a, te sɛ yɛnka bɔne ho ɛɛ yɛnka bɔne anim biem. Obi yɛ bɔne paa but yɛsuo sɛ yɛbɛka. Wɔn na ɛkɔka but mehyɛ gyidifo nkuran sɛ yɛnsɔre nyina na yɛnka bɔne anim ma yɛntumi nte yɛntumi ntwe akra ɛyera nyinaa ɛma Kristo. Wei ne botaeɛ nti a Kristo frɛ me ne wo a yɛagye adie. Na wo nso so ebia na wote bɔne bi mu, na ɛyɛ wo dɛ, bɔne no afa wo nnommum mu, wopɛ sɛ wogyae nso wontumi nnyae. Ɛnna mekamfo Kristo de ma wo. Sɛ ɔba abrabɔ no mu a, ɔba abrabɔ no mu a, animuonyam no a abɔ woɔ no, animuonyam no ɛbɛyɛ yie. Animuonyam no bɛsan aba biom. Anwummerɛ yi, anaasɛ saa mmerɛ yɛ ne wo kasa yi no, yɛkamfo Kristo de ma wo sɛ hwehwɛ Kristo no, ɛne ne mmɔ mpu ne mpu. You just have an encounter with Christ. And when you have an encounter with Christ, your life will never be the same. Jesus. The situation in which you find yourself in jesus will set you free ɛnɛ hwan ɛna ɔpɛ sɛ ɔnya animuonyam sɛ ɔpɛ sɛ wonya animuonyam a sister ɛne abraba a wotim no ɛnyɛ sesa because bɔne no bɛpepa animuonyam no nti meyɛ mfanto mfanto ho bi ama wo wogye yɛmfa n sɛ abaayewa bi a ne ho ɔfɛ wasi so bɛma biaa ni gye ne ho na wɔno nso no wɔde n'abrabɔ ayɛ mmɛmmasɛm mmɛmmasɛm sɛ ɔbarima bi a ɔsuo nyankopɔn anaa ɔbarima bi a waso awareɛ na ɔpɛ sɛ ɔware a anso saa ɔbaa no a ɔnam a wɔyɛ mmɛmmasɛm no ɔbarima a ɔpɛ sɛ ɔware no ɔbɛware no anaa sista wɔnware wo but yɛpɛ ɔbaa a wasiesie ne ho wate ne ho wɔbɔ ne bra deɛ sɛ ɔbɔ ne bra deɛ fata na yɛaware no na yɛ aborɔfoɔ a nkurɔfoɔ ka ne sɛ wɔn monom na yɛ marriage materials but meka kyerɛ ɔbɛrima wo nso so wo na wotaataa mmayewa no sɛ na eh, eh, eh, saa mmere a yɛne ɔkasa sɛ ɔbɛsakyera na wasesa afiri saa sɛ bia nim a brother Animuonyam no ɛbɛsan aba. Yɛntenetene yɛn nsa nkyerɛ wo so biom. Kristo hia wo. Hmm. Kristo dɔ wo. Hmm. Yɛamma sɛ yɛba bɛka w'anim wɔ bɔne ho but yɛba sɛ yɛba bɛka nokorɛ de akyerɛ wo na yɛakyerɛ wo deɛ bɔne ɛtumi yɛ nnipa nti wotoa so biom a ɛwɔ romanfoɔ homa no a romanfoɔ homa no a ɛti nsia no nhyɛma duonu mmiɛnsa no Na wɔka biribi wɔ hɔ. Mm. Romans chapter six verse twenty three. Na bɔne akatua ne owuo. Bɛbakyɛw gyina hɔ ma me. Tio. Romans chapter three verse twenty three no. Mm. Onyankopɔn nim onyam ne bɔ wo a wonwie yɛ. Na sɛ wansakra wadwene mfiri saa bɔne no mu a animuonyam no bɛbɔ wo na animuonyam no bɔ wo a bɔne no nakatua no Romans six twenty three no, wɔse ɛyɛ owuo. Ɛhɛ, na dɛn? Na Nyankopɔn adom akyɛdeɛ ne daa nkwa yɛn Awurade Kristo Yesu. Onyankopɔn adom akyɛdeɛ ne daa nkwa ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu. Eti, sɛ adom akyɛdeɛ bi wɔ hɔ a yɛde bɛtumi de ama wo a, hmm. ɛyɛ Kristo yi a yɛkamfo no ɛkyerɛ wo yi. Ɔno na yɛ adom akyɛdeɛ a sɛ brɔda wotie yɛn yi wogye Yesu Kristo yi ɛto mu. na wogye ne prɛko pa ɛyɛ akyɛdeɛ when you, we, when you receive this message you accept christ as your personal savior it's a gift yes na yɛkamfo kristo ama wo sɛ sɛ wompɛ sɛ wobɛtena bɔne mu na wawu di a ɛne yɛfa ho bɔ kristo yi fa ho bɔ kristo gye kristo yi di fa ho bɔ no ɛne ne nante na ma animonyam no afiri wo so no asan aba na ama wowuo amɛto wo mpofiri mu nti saa mmere yi mmeranteɛ ne mabawa yɛnyini ne yɛwu because nyame animonyam no yɛde bɔne no apepa ma ne kɔ mm, mm. nti akatua no abada ne wɔwuo mm. na bɔne no yɛkɔ so a wiase yɛkɔ so a yɛ bɔne yi yɛkɔ so a yɛ bɔne yi a Na Sefania nwoma no na ɔka bibi. Hmm. Sefania nwoma no Sefania chapter one no na ɔka bibi verse two no na ɔka bibi. Hɛ bɔnne yadeɛ bi a sɛ brada wantwe ho amfiri bɔnne ho a wobɛtwa ho nkwa nna so. Sɛ yɛmfiri bɔnne mu a hmm. yɛbɛwu amena yɛabrɛ nso yɛ. But Kristo nkutoo na ɛbɛtumi ama yɛafiri bɔnne mu. Ne yɛ hmm. Sefania ase sɛn? Difo Sefania nwoma no. ti baako kyekyɛ mu mmienu si mmiɛnsa no ɔte pra na mɛpra ade nyinaa afiri asase ani akorɔ awurade asɛm nie awurade asɛm ni mɛpra onipa ne aboa akɔ mɛpra nnipa ne mmoa akɔ mɛpra nwie mu nnomaa ne ɛpo mu mpataa akɔ oh jesus awurade wɔhu yɛn mmɔbɔ hwɛ bɔne nti o aboa wɔ dwan ɛɛ kwakuo wɔtwe wansane mm. nantwie pɔnkɔ akokɔ bɔne bɛn na wɔnim mm. wɔnim bɔne but ɛsiane nnipa yɛbɔ ne nti yɛbɛpra nnipa yɛapra mmoa mm. yɛapra mpomu mpataa ne nyinaa na yɛde akɔ Mebɔ Awurade mpaeɛ sɛ mmerɛ a woretie Onyankopɔn asɛm papa yi no, Kristo ho asɛm yi, wɔmfa n'akoma, wɔmfa ne nsa nka w'akoma, wɔmfa ne nsa nka w'adwene, wɔnsakyera wo mfiri bɔne biara ho, na watumi ne Kristo anante. Mmiri bi ba yɛbɛpra asase so mm. nneɛma nyinaa firi hɔ. Mm. Bɔne nti yɛbɛpra nnipa, yɛapra mmoa, ɛpo mu mpataa. Mm. Na brɔda, sista, Sɛ wɔmfiri bɔne mu a, wo gyinabea paa wɔ he? Ma asɛm no mmɛtena wo mu. Nti wɔ se, nea Onyankopɔn honhom awo no no, wɔnyɛ bɔne. Na wɔnyɛ dɛn? Wontumi nyɛ bɔne. Wontumi. Honhom no wowa. I pray that the spirit of our lord jesus christ mm. will fill in you ɛyɛ sɛ ɛbɛhyɛ wo ma na ama watumi watumi adwane watumi adwane mm. wiase ne nakɔ no twam akɔ mm. wiase ne nakɔ no twam akɔ mehunu sikani biara wanya sika mpempem na wowu yɛ ni mpo ne kaa baako mpo yɛde asie no ana ne dan mpo Ne dan mpo, yɛde baako po ama no sɛ ɔnna mu mfa nkɔ asamando. Ebi nni hɔ. Ebi nni hɔ. Eti sika sika yi a wodi akyiri, ɛno nti wokum nnipa. Wo wo wo woyɛ nnebɔne. Kwan biara so wobɛfa na wode ayɛ yie no. Wakae. Wakae. Sɛ Hebrewfoɔ nwoma no eti nkono no, Hebrews chapter nine verse twenty seven. Wɔsi etwa sɛ nipa wu prɛko pɛ o. Na ewu akyire no, ewu akyire no. nkontambuo dwane firi bɔne ho bɔne dwane firi ho ɛma wɔn anim nyama pa ɛma wɔn anim nyama sɛe ɛka ne paa na wɔde hwɛ bu a ne yɛ di bu ba sista na wɔn ne no ɔfis na wɔsɛ ne pɛ no wɔ sɛkɛtiri na wɔn ne ne da yɛ no wɔn hu sɛ wɔn mu biem wɔ house girl na wɔn ne ne da yɛ wɔn sɛ wɔn mu biem bɔne bɔne hwɛ wɔkasa wɔn anim ɛnɛ how because wɔde ho ahyɛ bɔne mu. wode ho awura bɔne mu wode ho awura bɔne mu bɔne anantenantea na bɛwura asafo no mu mm. kristo asafo no mu sin has entry into the church of christ mm. te sɛ sɛ bɔne bɔne ahodoɔ wobɛhu wɔ kristo fie mm. ɛti kɔlɔntɔfoɔ homa ɛdi kan no ɛti nnumu no oh Mese bɔne o, bɔne abɛwura asafo no mu, bɔne abɛwura Nyame asɔre mu. Na sista, yɛkamfo Awurade akyerɛ wo sɛ, sɛ wote ne nan ase na bɔne yɛ wo daa, dwane, mm. sesa, sakyera. Na wa wonnim Awurade deɛ wɔ se, na wɔn a wɔangye yɛn Awurade Yesu Kristo ne din na andi no, mm. wɔn koraa deɛ, yɛbu wɔn atɛn deda. Mm. na peter nwoma no na ɔka sɛ na yɛn mpo a yɛgye kristo di no eh, so ɔbɛbu yɛ atɛn a wɔn favor wɔ bi a na wɔn a wɔngye kristo nni no hmm. ɛdeɛ na ɛbɛto wɔ mo yɛn mpo a yɛagye kristo adi no sɛ wɔ sɛ ɔbɛbu yɛ atɛn abu yɛ atɛn koro gyen a wɔn favor wɔ bi a na wɔn a wɔngye yesu nni yɛ hmm. mesɛ bɔne abɛwura asɔre no mu na wɔsɛ dɛn korintofoɔ nwoma no first corinthians chapter five no verse one no wɔsi dɛ. wɔsi. anka bɛ bɔ atifi asɛm no mu ama ɛso ama mi ha. first corinthians chapter number five verse one. wɔsi abrabɔ bɔnɛ a ɛda adi ɛwɔ asafo no mu. abrabɔ bɔnɛ a ɛda adi asafo no mu. sisan yɛn nukura bisi yɛn ntwa wɔn ntorɔ yɛn nna da o. wɔsi wabɛka sɛ adwamammɔ wɔ mu mu. wabɛka ho sɛ adwamammɔ wɔ mu mu. Adwamammɔ a enni abosomfoɔ Nea enni abosonsomfoɔ mu mpo no, abɔ wura asafo no mu. Aha. Sɛ obi sɛ obi aware n'agya yere. Obi aware n'agya yere. Hmm. Na morehoahoa mo ho. Na morehoahoa mo ho. Morehoahoa mo ho. Mpatɔ ɛɛ eh, dikin eh, gyina hɔ ma mi ansa. Bɔne na kɔ so ara, bɔne na kɔ so, adwamammɔ na kɔ so ara. Asɔre bi wɔ hɔ na wobɛnya asɔre bi a wobɛwura mu a. Eh? obiara obiara wɔ mpena members wɔ bi asɔre mpanyinfoɔ wɔ bi elder wɔ bi senior minister wɔ bi ɛ eh, ɛ eh, apostle wɔ bi ɛ eh, ɛ ebinom sɛ mo mo titles na mo de agugu mo ho bebree no obi akuta bi na ɔyɛ den aka ɛna ewura asafo ne mu awura asafo ne mu afei obi anya kokoduro ɛna wagye ne papa yere ɛna wɔware no. ɛna paul twerɛ akɔma korinto asafo no sɛ mema te o sɛ bɔne abɛwura asafo no mu mm. adwamambɔ abɛwura mu mm. ama obi mpo awale ɔno ne papa yere mm. ɛna monsan hoahoa no awurade wɔhu yɛ mmɔbɔ wɔmfa adwesakyera mmerɛ yɛn momma nnipa mfiri mfiri bɔne mu mesɛ ɛnkyɛ na kristo ne ba o da bia yɛka ɛnkyɛ na kristo ba ɛnkyɛ na kristo ba na ɛyɛ ana wobisa yɛn sɛ sɛ kristo no bɛba a anka dedaada yi yɛka yei wɔ maa yɛ anaa hmm. but meka kyerɛ sɛ sɛ kristo amma mpo ɛnɛ yi a mene wo kasɛ yi anaasɛ ɔnya ma yɛ a wobɛwu na wakɔto no na ɛda no ɛna wobɛhunu sɛ hmm. saa na kristo no n'asɛm yɛ nokorɛ hmm. yɛbɛbu atɛn pɛpɛpɛpɛpɛpɛ with no favour with no fear mm. yɛbɛbu atɛn nti sɛ woyɛ apɔsoɔ woyɛ ho ayi o wo taatire bi kuta wo biara no dwane bɔne suro bɔne mm. ɛna wɔ se dɛn na mo werɛ anho amma wɔanyi deɛ ɔyɛɛ saa adeɛ no amfiri mo mu bɔne no adokoro yɛn wɔ asafo no mu ama yɛwerɛ mpo nho mm. ne yɛnyi nipa no mpo amfiri yɛ mu

bɔne a yɛntumi nka nti o ama obiara bu ne yɔnko kwasea hmm. wɔhyia wa ne wabu wɔhyia wa ne watwa wo hwɛdeɛ kɔ so ɔman ghana yi mu yɛhyia wo a ɔtuo ne ɔkuta no ɔde abɔ wo hmm. sika ne ɔkuta no ɔde abɔ wo enti yɛyɛ ho sɛ yɛwɔ animals jungle bi kyɛ sɛ wowɔ ahoɔdene no hmm. awurade wɔnhyira yɛn wɔhu yɛn mmɔbɔ wɔma yɛnwane mfiri mm. wiase mm. ɛne bɔne a ɛkɔ so yi ɔrefrɛ wo ɔrefrɛ wo onyame ɔrefrɛ wo na yɛse na wɔrefrɛ wo yɛnyame arefrɛ ɔdɔfoɔ ɛwɔ yɛn awurade yesu kristo din mu nyame asɛm aba wo nkyɛn nti me nua bɛrima me nua baa me papa nom ne me maame nom baabi a wote asɛm yi Baabi a wowɔ biaa Nyame asɛm na aba wo nkyɛn Na yɛ Nyame ɔɔfrɛ wo sɛ bra ne nkyɛn Ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ da Ɛnnɛ ɛyɛ nkwagyeɛ da Nti asɛm yi a woatie no Mempirim wakoma Mempirim wakoma Baabi a wowɔ biaa Baabi a wohwɛɛ biaa no Wobɛka asɛm yi ɛde adi m'akyi Aberɛ a wagye Nyame asɛm na abɛyi atum na wafa Kristo ade ayɛ owura ne ɔkra agyenkwa yi. Wɔbɛka asɛm yi kakra yi ara de adi m'akyi. Na asɛm yi si a, wano nsi no, ɔyɛ Kristo dea. Ɔyɛ Kristo agyapadeɛ. Ka sɛ, Awurade Yesu, meda wo ase. Sɛ ɛnnɛ da yi, me ɔdebɔyɛni, wofiri soro mu soro siane ba asaase yi so bɛwu animguaseɛ wuo ɛsiane me bɔne nti, na wowuiɛ no, wɔsiee wo, na ne nnansa soɔ no, me bembuo nti no, wosɔree, na woforo kɔɔ Agya no nsa nifa so, na woredi ama ahoteefoɔ ne nnipa nyina ara. Awurade, meda wo ase sɛ woagye me. Awurade meda wo ase sɛ wode maka wo ma ho. Awurade meda wo ase sɛ nnɛ nso wofrɛ wobɔ din a me nso wabɔ me din ɛde afrɛ wo ma. Amen.